Wagi d Transworld Radio i ken-isiwlen s taqbaylit. A mselxir fell-awen ay atmaten di Setma Leqbayel. Lfejer. Lfejer d lweqt mi ara yexfu ṭṭlam. Lweqt mi ara susmen igad isawlen seg ṭṭlam. Lfejer d lweqt mi ara d-yuki bunadem ad yeffeɣ ɣer lxedma n wass ajdid s tazmert tajdiṭ i s-ifka Rebbi. Lefjer, d awaḥi Ṛebbi iwat ddunit, d awaḥi n wass ajdid mi zemren ad ttun lehmum d texṣart n wussan iɛeddan, ad ddun ɣer zdat s tteḥqiq d timerjiwt tajdiṭ. Akken ara yerr lefjer ɣef wudem lqaɛa, aṭas leḥwayeǧ ara yettuḍahṛen i bunadem, leḥwayeǧ yeffren armi d taswiḥt-nni s ṭṭlam n yiḍ. Mi ara d-ikker itri n ṣṣbeḥ deg wul n bunadem, yeɛni mi ara yettufeǧǧeǧ wul-is s tmussni n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ad ifhem aṭas n leḥwayeǧ yeffren fell-as deg ṭṭlam n ddunit uqbel i yeqbel tafat n Ṛebbi. Acḥal n medden mi ara fehmen ulac leslak ɣer ula yiwen nniḍen ala ɣer Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ur qebblen ara leslak-nni, ala xaṭer ugaden lḥeqran d lmut deg ufus n watmaten-nsen. ttɣiman deg ṭṭlam n ccikk armi d ass mi ara mmten. I snat a leḥbab, Sidna Ɛisa yewɛed-asen i wid i t-itebɛen tazmert iɣelben ir kull tazmert n uɛdaw-nsen Cciṭan. Ṛebbi yefka-yas i Sidna Ɛisa mkul tazmert lḥekma, deg igenwan ɣef lqaɛa. Win i t-itebɛen, ittusellek seg lḥekma n ṭṭlam, tɛuss-it tazmert n Ṛebbi, Ḥasilset iḍ-agi, icehhed ɛeyyun ilemẓi si tmurt inselmen, ijerben tazmert n Sidna Ɛisa, ad t-issemneɛ akken i t-iqabel am umeslak-is. Ataya wayen i d-inna, Ufiɣ iman-iw weḥdi di timeqbert ttnaṣfa n yiḍ. Ɛni ur ttagadeɣ ara? Ɛni win illan di leɛqel-is ad iruḥ ɣer timeqbert akken i deg yiḍ?

Kulci yebda mi meẓẓiyeɣ. Yiwen umdawkliw yefka-yi la Bible yeɛni lektub iqedsen iqqaren imasiḥyen. Ɣriɣ-t s ttawil i kra n ccuhur dɣa yiwen wass mi ulac-iyi, baba yufa tektabt-nni ɣef ṭṭabla deg texxamt-iw. Netta d ccix iɣran Leqran, itebɛa ddin-nneɣ s ddwam. Akken i kecmeɣ s axxam, issuter-iyi, Acḥal ayagi teqqareḍ tektabt-agi? Ǧawbeɣ-as nniya imi ur ẓriɣ ara d lɛib fell-i ad tt-ɣreɣ. Baba yezɛef nezzeh fell-i, yebɣa ad iyi-iwwet. Ɣur-k ad tuɣaleḍ d amasiḥi, i d-yenna. Lxaṭer ma tettdumuḍ di leqraya n tektabt-agi, akken i ara yeḍru. Nekkini wehmeɣ nezzeh. Lweqt-nni ur fhimeɣ ara tazmert yellan deg wawal Ṛebbi, lameɛna baba iɛqel-itt, yuggad fell-i. Lxatima, imi iḥarem baba ad tt-ɣreɣ, ddmeɣ la Bible ɣriɣ-tt s tufra. Bɣiɣ ad isneɣ acu d tazmert ilan deg-s. Ɛni d leḥram fell-i ad qelbeɣ tidet? Mkul iḍ mi ara yeṭṭes baba, ad ssufɣeɣ la Bible, ad ɣreɣ deg-s armi ttnaṣfa n yiḍ. Deg leɛmer i ɣriɣ imeslayen ittemcabin ɣer wid ilan di tektabt-nni. Uhameɣ ɣef lmaḥib n Ṛebbi ittuḍahren i wat ddunit s tisin n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ur ufiɣ ara deg-s imeslayen icemten, ufiɣ kan lxir. D tidet, lweqt-nni ikker-d deg wul-iw lefjer. Ṭṭlam iɣummen wul-iw ixfa. Tefeǧǧeǧ-iyi tafat n Ṛebbi. Di tektabt-nni ufiɣ lexbar ibeddlen ddunit-iw merra.

akken nniɣ lweqt n idunit-iw tbeddel merra s tazmert n Sidna Ɛisa Lmasiḥ i iḥemmlen ifkan iman-is d lefdi i ddnub-iw. Imi yeɣleb lmut, fehmeɣ ula d nekkini ma ttekleɣ fell-as qebleɣ sɣur-s tudert tajdiṭ n Rebbi. Ddnub-iw ikkes akken ttekleɣ ɣef lmut i yemmut deg umkan-iw. Tura ddreɣ i Rebbi s tazmert n Sidna Ɛisa ilan deg wul-iw. Ula yiwen ur yehder ɣef lɛejb-agi. Truḥ Rebbi iman-is i yessimnen. D tazmert-is i ibeddlen tikli-inu akken qqareɣ inǧil. Ulamma ssneɣ agzam-agi ad tebɛeɣ Sidna Ɛisa ad yefreq ɣef At Uxxam d leḥbab-iw, ur zmireɣ ara ad ɣefleɣ ɣef leslak n lɛejb am-agi. Cfiɣ ayen ɣriɣ deg inǧil mi d-inna Sidna Ɛisa, ur ttɣilet ara usiɣ-d ad awiɣ lɛafya ɣef lqaɛa, usiɣ-d ad uqmeɣ lefreq gar bunadem d baba-s, gar yelli-s d yemma-s, gar tislit d temɣart-is. Iɛdawen n bunadem ad ilin d at uxxam-is. Win iḥemmlen baba-s neɣ yemma-s akteṛ-iw, ur yuklal ara. Yiwen wass yenna i lbaba, Ssneɣ tmeẓẓiyeḍ tebɣiḍ ad tetbeɛeḍ rray-ik i kra lweqt, lameɛna yiwen wass ad d-tuɣaleḍ ɣer ddin-ik. Ma d nekk ssneɣ deg wul-iw ur zmireɣ ara. Win yufan agerruj ur yezmir ara ad t-yessraḥ. Jeṛbeɣ lmaḥiba n Sidna Ɛisa, sɛiɣ deg wul-iw lfeṛḥ d lehna iɣelben ayen irkul yettwafen deg ddunit. Ssneɣ diɣen Sidna Ɛisa ur iserreḥ ara ad uɣaleɣ ɣer tikli-inu n zik. Ɛeqleɣ s yiman-iw ur sɛiɣ ara tazmert ad beddleɣ weḥd-i. Lameɛna ameslak-iw yesɛa tazmert ur yettaǧǧa ara. Umneɣ awal-is. Asmi s-nniɣ i baba uɣaleɣ d amasiḥi, nniɣ-as ad ihbel. Iddem aɛekkaz, ad iyi-iwwet. Rewleɣ ɣer texxamt-nniḍen, Dɣa tekcem-d yemma, tḥell-iyi ad rewleɣ deg uxxam i wakken ara menɛeɣ seg lmut. D lweqt-nni i ruḥeɣ ɣer timeqbert. Syen nruḥ ɣer uxxam yiwen umdawkel anida nsiɣ imiren ruḥ ɣer temdint nniḍen ad afeɣ lxedma. Saɛa saɛa sliɣ lexbar deg uxxam-iw Rran tmeṭṭut-iw s axxam n baba, lameɛna yiwen wass serḥen-tt ad as ɣuri. Nekra yiwet texxamt anida nezdeɣ i kra n cchur. Lweqt-nni, imi d-uɣal seddaw ssqef-iw, tmeṭṭut-iw mazal-itt d tineslemt. Lameɛna ur zmireɣ ara ad susmeɣ ɣef lexbar-agi n lɛaǧeb ay ufiɣ deg La Bible. Kul iḍ, ɣriɣ la Bible iwakken ara tsel nettat ayen yettwaketben. Amezwaru ad tecɣel s leqdic iwakken ur tettḥessis ara, lameɛna yiwen wass teqreb-d, teqqim, imi ɛejben-as imeslayen i ɣriɣ. Ḍfiɣ kra n ccuhur, ula d nettat teqbel Sidna Ɛisa am umeslak-is. Nerba yelli-tneɣ, nesseḥfeḍ-as abrid n Sidna Ɛisa diɣen. Deg wass-nni, nefka iman-nneɣ ad nexber i wiyaḍ abrid n Sidna Ɛisa. Rebɛin ssna, nesseḥfeḍ i wat tmurt-nneɣ a leslak n Rebbi s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Di lweqt-nni merra, d Rebbi i aɣ-yettqewwiten. ur nerbeḥ ara lijara, ur nettkel ara ɣef Iṛumiyen i uɣrum-nneɣ. Ḥefḍeɣ Sidna Ɛisa yesɛa tazmert ad iɛass ɣef wid iqeddcen fell-as, ad iǧub i lmeḥwaǧat-nsen. Ḥefḍeɣ diɣen akken wid yellan deg ufus-is ur ttaggaden ara, imi yesɛa tazmert ad iɛass fell-asen. Cfiɣ yiwet tikkelt nettbecir inǧil, tezzi-neɣ waḥed setmi yergazen. Lɣaci-nni n medden zeɛfen imi nesseḥfeḍ inǧil. Yiwen deg-sen yuɣ tektabt n inǧil, icerreg-itt zdat-neɣ, iɛeggeḍ, Ɣurwat imasaḥiyen-agi d ixeddɛen, d nukni kan d tinselmen i yesɛan ddin n ṣṣeḥ. Lɣaci-nni yebda ad aɣ-yergem, ddmen idɣaɣen ad aɣ-rejmen, lmeɛna di teswiḥt-nni lxuf Sḥusseɣ aḥdar n Sidna Ɛisa, ul-iw yeččur d lehna. Di lḥess-nni merra, yewweḍ-d lbulisi, yessuter-iyi wi k-ilan, imi thedreḍ tameslayt-nneɣ s sehla. Aql-iyi d mmi-s n tmurt, i s-ǧawbeɣ. Yenna-yi-d, Acu i k-d-iwwin ɣer dagi? Ɛni ur teẓriḍ ara lxuf yellan fell-ak? Aql-i wwiɣ-asen kra lexbar n lɛali, i s-nniɣ. Yenna-d, Ɛni ur teẓriḍ ara acu i k-xedmen? Anɛam, i s-nniɣ, ttaken-aɣ ayen sɛan nutni, nukni nettak-asen lbaraka d lexbar lɛali. Acu d lexbar-agi i d-inna? Ǧawbeɣ-as, D Inǧil n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. I mumi lexbar-agi? i d-isteqsa. Fell-ak, i s-nniɣ. Lbulis yenni, Yewhem, yebɣa ad yeddu yid-neɣ, ad iɛas fell-aɣ. Meɛna ugiɣ, nniɣ-as, Nesɛa aɛessas deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, msellek-nneɣ, ur nettagad ara. Mi iruḥ lbulisya, qerbeɣ ɣer win i s-sekkren lḥess, netta yebda ad yerwel, kra seg lɣaci nnuɣent, imiren wa deffir wa seg lɣaci qerben ssutren-aɣ tektabt La Bible, armi nezzenz-iten akk. Deg leɛmer ay nezzenz annect tektabin deg yiwen wass. Ass-nni i jeṛbeɣ tazmert n Sidna Ɛisa ad iɛas ɣef wid iqeddcen fell-as s ddwam. Jeṛbeɣ tazmert-is ad ikkes lxuf seg wulawen n wid itteklen fell-as.

ilemẓi ikemmel cihada s imeslayen-agi. Bɣiɣ ad sen-aḥkuɣ inselmen akk lmaḥiba umeslak i usin n Ɛisa, ar xaṭi deg-s ufiɣ lefraḥ ikemlen. Llan aṭas ur numin ara Inǧil. Ḥekmen fell-as mebla ma i t-ɣran s wallen-nsen. Ttḥessisen kan ayen qqaren medden fell-as. Iga dagi qqaren tektabin n ddunit i llan mebla nnefɛa, lameɛna ugin ad ɣren Inǧil, ugin ad ḥessisen i wayen yettwaketben ɣef Lmasiḥ d leslak-is. Ɣur-i lexbar acḥal i yewɛer fell-asen ad ldin ulawen-nsen i tidet yellan deg Inǧil, Ala xaṭer win yettuɣalen d amasaḥi di tmurt-agi, yettṣubbu iman-is, yettuɣal am leɣbar d lwessex gar wid i s-d-izzin. Ma d nekk, ur nedmeɣ ara mi uɣaleɣ d amasiḥi. Sidna Ɛisa iserreḥ-iyi seg lbaṭel, yekkes lxuf deg wul-iw. Bɣiɣ ad s-fkeɣ tudert-iw, d tazmert-iw merra ad t-sḥefḍeɣ i wiyaḍ, alamma Ḥiban Sidna Ɛisa yefkan tudert-is d lfedya i medden irkul. Yekker-d yitri n ṣṣbeḥ deg wulawen-nwen neɣ mazal? Tqeblem tafat i d-iceggeɛ Rebbi i wakken ara d-yawi lqedami-nneɣ deg ubrid-is neɣ mazal tetteddum di ṭṭlam n ddunit? Ma ur tessinem ara amek tzemrem ad tqeblem leslak n Rebbi deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, Ad k-tbet-aɣ ɣer ladres-agi, Nnuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad tt-ɛawdeɣ s taqbaylit, Nnuba Lexbar Lxir, tabuɛt n tibratin meyya waḥed u rebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset, mkul ddurt ɣef lweqt-agi. Tella diɣen nnuba niḍen s taqbaylit mkul tlata ɣef ttɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lɛecra deg yiḍ i Fransa. Nnuba-tagi snat tettwafen ɣef bande moyenne PO di lpost-nwen 205 mètres, Radio Monte Carlo.